Indiki tema, trigonometrik funksiýalary integrirlemek. Trigonometrik funksiýalary integrirlemek üçin ilki bilmeli zadymyz öňki sapaklarda beripdik. Sinus x integraldan nädip çykýardy? Kosinus x nägeli çykýardy? Tangens, kotangens nägeli çykýardy? Şolar Olary men öň beripdim. Eger tangensiň integral alnyşyny ýadyňyza düşmeýän bolsa, sinus gatnaşygyny kosinus x düzgüninden alyp bilersiňiz. Mysal üçin, şu ýerik men aşaky bölege u diýip bellänimde, ine şu bölegim du bolýan üçin bir gatnaşan u-dan ln aşaky bölek bolup çykýan üçin formula şu ýagdaýda bolýar. Onda dowam edeli. Nähilek ýagdaýlar ba trigonometrik funksiýalar integralda gelende nähili ýagdaýlarda gelip bilýär? Birinji ýagdaýymyz, haçanda funksiýamyz sinus x, kosinus x köpeltmek hasyly, ýöne ikisinde-de derejeler täk bolan ýagdaýynda nädip işlenýär? M bilen n natural sanlar bolmaly. Onda bu ýagdaýda haýsam bolsa birini men U bilen belleýän. Mysal üçin, kosinus x-e u diýen ýagdaýymda, minus sinus x dx bölek iki tarapdan önüm alnanda du deň bolýar we soň men indi çalşyrma girizýän. Şu ýerdäki kwadrat bölegi men bir minus kos kwadrat. Munam trigonometriýa, trigonometrik funksiýalary düşündiren wideolarymda aslynda bu formula berlen, sinus kwadrat deňdir bir minus kosinus kwadrat diýip. Indi Onda şu ýerdäki mysala seredip işläp göreli. Berlen kosinusyň ýedinji derejesi, seretýäs, sinusyň üçünji derejesi, ikisem täk. Diýmek, şu düzgüni ulanyp bilýän. Onda men şu ýerden kosinus x deňdir bir u diýip belleýän. Iki tarapdan önüm alan ýagdaýymda minus sinus x dx deňdir du bolýar. Indi şu ýerde şu bölegi men nädip ýazyp bilýän? Sinusyň kwadrady x köpeltmegem sinus x diýip aýryp ýazyp bilýän. Onda ýazaly şu ýerden kosinus ýedi x köpeltmek sinus kwadrat x köpeltmek sinus x dx. Indi seretýän bolýyn men kosinus bölegine u diýip bellänimde Unuň ýedinji derejesi, köpeltmek. Sinus kwadrat diýýänim nämedi meniň? Bir minus kosinus kwadrat diýdik. Onda bir minus, şu ýerden şeýle belläli, bir minus kosinus kwadrat x. Indi şu kosinus kwadrat diýýänim meniň U U kwadrat bolýar başgaça alanyňda. Sebäbi men kosinus x u diýip belledim, onda bir gatnaşan u kwadrat diýip ýazyp bilýän. Sinus x dx diýen bölegimem nämä deň? D u a deň. Ýöne şu ýerde bir minusda minusy beýläk atan ýagdaýymda men göni şu ýerden minusy bärik goýmakçy. D u diýip ýazyp bilýän galan bölegi. Indi açan ýagdaýymda e, u-nyň ýedisi minus u-nyň dokuzy D. U. Deňdir. Indi integral ýazmak hökman däl. Integraldan çykaran ýagdaýymyzda U-nyň sekizi gatnaşan sekiz minus U-nyň ony gatnaşan on. ýapaly. Indi etjek zadym goýan u bahamy ýerine goýmak. Minus u diýýänimiz nämedi? Kosinus x-di. Onda kosinus sekizinji derejede x gatnaşan sekiz. Indi şu ýerde ýaý açyp ýazan ýagdaýymda minus minus plýus bolýan üçin men göni plýus diýip ýazmakçy. U-nyň ony, ýagny kosinusyň onunjy derejesi kosinus x-iň gatnaşanam on. Goşmaksy meň jogabym bolýar. Indiki ýagdaý haçanda sany m ýa-da n sanlaryň biri täk bolanda, ýagny sinus x-iň ýa-da kosinus x-iň haýsam bolsa biriniň derejesi täk, birisi jübt bolan ýagdaýynda nädip işleýäs? Onda haýsy täk bolsa, men şony jübüt köpeltmek, ýene birini aýratyn bölek edip ýazýan. Eger sinus şeýle bolsa, kosinus bolsa, onda kosinus täk bolsa, onda kosinusy bu ýagdaýda ýazýan. Indi mysalyň üsti bilen sereden ýagdaýymyzda, şu ýerden seretýän bolýn, täk bölek kosinus. Onda men kosinusy, kosinus Kwadrat x köpeltmek kosinus x diýip ýazmakçy. Indi şuny täzeden alan ýagdaýymyzda şu ýerden sinus alty x köpeltmek kosinus kwadrat x köpeltmek kosinus x dx. Indi bu birazjyk ýaňyka meňzeş ýagdaýa geldi. Haçanda men sinus x-a u diýip alanymda, Kosinus x dx-iň meniň du boljagy belli. Onda şu ýerden ýazýan, sinus x deňdir u boljak bolsa, kosinus kosinus kosinus x dx deňdir du bolmaly. Indi mysallarda ýerine ýazýan. Integral, sinus diýýänim u boldy, u-nyň altynjy derejesi. Kosinus kwadrat men näme diýipdim? Bir minus sinus kwadrat diýipdim. Bir minus sinus kwadradymam onda şoň kwadrat boljak bolsa, u kwadrat bolýar. Galan bölegimem du. Ýene ýaňky ýagdaýa geldik. Onda şeýle integralda ýaýy açyp ýazanymda, u-nyň altysy minus u-nyň sekizi. DU deňdir. Integraldan çykarsam U-nyň ýedisi gatnaşan ýedi minus U-nyň dokuzy gatnaşan dokuz. Indi etjek zadym U-nyň bahalaryny ýerine goýmak. U diýýänimiň bahasy sinusdy. Onda sinusyň ýedinji derejesi, sinus x-iň ýedinji derejesi gatnaşan ýedi minus sinus x-iň dokuzynjy derejesi gatnaşan dokuz Goşmak se bolýa. Indiki ýagdaýymyz haçanda m we n jüt bolanda, onda nähili amallary ýerine ýetirmeli bolýas? Onda şu ýerdäki kwadrat bölegi biz şu görnüşde ýazýas. Eger sinus kwadrat bolsa, bir minus kos iki iks gatnaşyn iki. Eger kos kwadrat bolsa, bir goşmak kos iki iks gatnaşyn iki. Bu ýarymburç teoremasyna degişli, trigonometriýa degişli wideolarda munam görüp bilersiňiz. Onda şu ýerden seredeli. ýerine goýan ýagdaýymda sinus kwadrat diýýänim bir minus kos iki x gatnaşan iki. Kos kwadradymyzam bir plýus kos iki x gatnaşan iki dx. Indi şu ýerde men ýaýy açsam, ýaýy açsam, aşaklary köpelden ýagdaýymda dört, ýokarsyny köpelden ýagdaýymda bu Akw a minus b köpeltmek a plus b formulasyndan a kwadrat minus b kwadrat bolup çykýar. Şu ýerden öň bilýänsiňizem belki. Şonda-da şu ýerden ýazaly. a minus b bolanda şunuň ýaýa açamda a kwadrat minus b kwadrat käwagt muň tersinden bulanmaly bolýas. Onda biriň kwadrady bir minus kos iki kos kwadrat iki x diýmek bolýar. Integralymy ýazýan. Dx. Indi şulary men aýry-aýrylykda ýazsam, bir gatnaşan dört. Aýyrmak. Kosinus kwadrat iki x. Gatnaşan dört. DX. Deňdir. Bir gatnaşan dördüň nähilek çykýanyny bilýän. Y göni X gatnaşan dört bolup çykýar. Minus Kosins kwadradym nämä deň? Minus integral Kosins kwadrat 2X DX, men bir gatnaşan dördem şu ýerden ýazýan. Deňdir. Indi şu ýerde kos kwadrat x-i nädip çykaryp bilýän daşyna? Trigonometrik formulalardan şu kos kwadrat 2x-imiň kos 4x gatnaşan 2-digini bilýän. Goşmak 2. Onda men şu bölege kos Dört iks gatnaşan iki goşmak bir gatnaşan ikini çalşyp ýazýar. Çalşyp ýazýan. Onda iks gatnaşan dört minus bir gatnaşan dört integralda kosinus dört iks gatnaşan iki goşmak bir gatnaşan iki Dx. Indi men bulary göni integraldan çykarmagy bilýän. Onda x gatnaşan dört minus bir gatnaşan dört ýaýyň içinde sinus dört x gatnaşan öňden iki bar, birem şuň önümini aşak bölmek edip ýazýardym, dört plus x gatnaşan iki deňdir

Deňdir. Şu ýerde hemmesini aşagyny otuz ikä deňlejek bolsam, otuz iki. Muny näçä köpeltmeli bolýan? Sekize. Muny dörde. Ony sekiz iks minus dört iks, dört iks bolýar, minus sinus dört iks goşmak se meniň jogabym bolýar.